L-San Sejt Lisem, madonna, Sejt Lisem. Mħġobja li jinsa.
Tal-pista ċefejna l-fabrika.
Ma nafx, jena follow ħan għamil biz. Ah, imma l-ewel tri, ħan ifqu fl-sobt namlu natu l-fju, dan uħdu kafe ġibiri, u relax uħdu l-video, ħana ħan dab kif ħana, ħan nkun vlog tajja, pa' waraw, he? L-ewel sobt big bench, Umbat ħan komplu minn emmek. Pass pass bil-mod. Il-ġurnata bellezza, bellezza. xej, sħana, isu lassa naqqas kessa. Tajb ħafna.
Tajb ħafna. Tajb ħawem ħataraw dil-avventura tal-ġen. Naraw.
Ciao.
Għawanna l-kit ma' nallu. L-ewwel darba li ġibnieh li ġibnieh li ġimana li ġibnieh. Zaħir. Eh, li ġimana u l-ewwel darba li tara sqallija bil-mutur. Nistaqbadlu idea biex taqsam nutri ġimli magħna. Għalek kattaw.
Immissa kiet joġbu u jibqa' jitlaq. Mela, mela, anzi, anzi nemmen li ħajjidinna fil-verità l-esperjenza tiegħu. Anka minn ma forsi m'għandux esperjenza jew jixtieq jitla' Jista' jkollok 1 to 5, jista' jkollok 1000. Kollox tista' tadattaħ għal attriq li tkun sejjer. Ġifieri kif imbagħad ħajdinna x'affarijiet jien naf li joġbuh, affarijiet li forsi dejquh jew irritaw naqra, ħadħedu feedback minna naħa tiegħu.
Mela kif dik terra noħdu dak intervista iktar ma' ġurnata. Għandna l-muturi hemmhekk. Il-vapur tal-aguta għaw fuq. Issa ħaniklu naqdi ċambella ma dak dak kielu list. U ħammorru nibdew. Ciao. Biex numru Rakuza Express ħadna kif rajtu ħadna kafe. Eh, u insomma, mux bħat kafe. U s-soltu nħuġ bieċa ħelu, nkella ta' għali zaqqi. Qed tisimgħu issa hemm l-oħrajn jitkellmu mill-background, ta' jiġifieri jista' jkun li jinstemaw. Modna di triq qegħdin fuq SP Għajdu li naqax SP G, guys, SP 25 jista' jkun. Tajjeb, SP 25 fadlina 6.8 km fuq li triq. Għadna kemm nibdew u diġà triq tal-ġen. Il-veduti, l-tarmak tajjeb,

Issa kif għedtilkom l-ewwel stop The Big Bench. Sippost għandna kollox programmat fuq il-GPS. Narakom iktar tard. Issa qbadna qegħdin fuq l-SS683 waqaft eh, naqra fl-emergency stop dawk li kunem fil-ġew u għamilt naqra eh, flejt naqra kif tajt, fiex naqra fuel minn ġofija il-ilma tar-radiator kien. Dawwalt il-kamera, issa qegħdin sejrin għadna lejn il-Big Bench, temp tal-ġenn, eh, tal-ġenn. Għala sħan, għala kesħa, riħ ma hawnx. Warajna, waraj eżatt għand il-kit, u wara kit hemm il-kurra. U s'issa kollox sew. Alla ħares lejn, eh, alla ħares lejn.

Nieħdu xi ħaġa u nkomplu l-vjaġġ bil-mod. Hemmhekk għandna
il-mami, id-dedhi, it-tifel u t-tifla u anke l-kuġini kollha, però Keith qed jgħinna naqra taħjeb il-pukka sumar il-pukka jien mhux binqas ta' sumar session paintball. Imlewna.

Moħħhom hemm u xew iżrar. Jien qiegħed quddiem qed nagħmilha tal-leader, attenti xew ħofra minn left to right. Jien naraw it-toroq il-biża tiegħi nieħdu xi panċi. Imma toloq bellezza u. Għaw fis-sens eh, veduti bellezza u. Waqafna hawnhekk. X'għandna kurra hawnhekk?
Hawnhekk qegħdin selmun ta' sqallija. Ara naqra xaw, ara u xaw. Ara aħna f'nofsa triq ta' isu tagħna. Ara naqra x'veduta, ara naqra. Isma' l-kuntrast huwa li hawn xi boljiet dry hekk ara u jidhru sħan, pero hemmhekk ara fil-background hemm l-etna kollha silġ. X'taħseb? Bomba, bomba.
Qiegħed naqa' kwiet biex nħallik tinstema'. Hawnhekk għandna l-muturi ara waqafna fin-nofs għax aħna eżutana wara. Hello! Hawn kid ara f'quddiem.

One five oh. Hmm. U hija qegħdin tajjeb. Attenzjoni kawn għażrur, għaw mhux naqra żrar, għaw ħafna żrar.

Għadibli. Sissa. L-ostja. Ha, l-istja? Issa ma nistax. Issa ma nistax.

Ngħidlek jien ħa tagħmilha easy easy.
Fuq il-first jgħid.

Fejn tixtri, oh x'tixtri għala. Fajna l-muturi taħt siġra, għawletna nfuq għal-għawa. Tal-ġen kollha silġ u wasanna fil-Big Bench l-ewwel stop. Avventura tal-ġen, għamilkom il-Big Bench għal aħtir għal-kurra.

Mela aħna waqafna hawnhekk. Edin Bronte. Bronte apparentement huwa famuż għal pistaċċo, però s'issa għadna ma ħadna l-ħaqas pistaċċa waħda. Eh, nistgħu ngħiduha, il-pukka pjana eh, biex immorru fabrika tal-pistaċċo. Pero l-lum is-sibt, tajjeb, daw laqas matul il-ġimgħa ma jieħdu pieċir jaħdmu, ħaseb ħaseb wara s-sibt. X'taħseb kif? Relax, relax, daw ma jtajru xnar. Pero, pero, fimni xorta ħadni ħadni bħala avventura. Issa, zaqna ila ħafna tgerger, ġifiri issa t-nistennew naqalaħam, tajjeb. U x'inhu l-pjan? Mela, l-pjan, tinara l-microphone, għajdlek x'inhu l-pjan, mela. Il-pjan issa huwa ma nafu ħanmorru għax konna tilgħin ma' Wlad Solejk, imma naħseb ħajsir ħin għax fiha siegħa siegħa l-bogħod u hawnhekk ġa x'ħenu tlieta. Jew l-erbgħa. L-erbgħa, l-erbgħa, l-erbgħa. L-erbgħa. L-ħamsa, l-ħamsa.

Għand Mauro, naħseb ikunu għal xi l-ħamsa u xi naslu għand Mauro, kif ikkalkulajna, nagħmlu check in u nitilgħu setna. Ninżlu, shower u ħarġa. U nkun għaddejna ġurnata safi sa minn naħa tiegħi tal-ġenn. Tajjeb. Issa nurikom sa nieklu, ibqgħu hemm. X'taħseb Pukka, fl-aħħar? Il-microphone li jrid jittieħed qed nitkellem jien. L-injorant. Puh! Mela, ara għandna burger bil-porketta, jiena u l-kurra, u u għandna na bistek taljata. Starter. Starter għalih da, eh? Starter. Biss nerġgħu niklu llejla, qed nerġgħu niklu llejla, allura ma niklux ħafna. Ismagħni, ħa nkomplu. Ciao. Aj, sostja kemm sabiħa. Iva, araw nies, ara naqax veduta, ara x'veduta. Madonna, kemm sabiħa. Ta' tpinġija. Mela tlaqna minn dak ir-restaurant, għajdina għax jismu kien. X'kien jismu? Ġekkomut. Kilna mhux ħażin tajjeb. Tajjeb kien, kulħadd kuntent, kulħadd ferħan. Issa qbadna lu eh, triq lej Mawro u għaddejn minn dil-bellet ta' triq. It-temp għadu favurina ħafna. Il-muturi kollha sejrin tajjeb. Ġifieri we enjoying it to the full. X'taħsbu guys? Ella alla kemm hu sabiħ minn hawn. Għandih naqra jinta. Ejja, ejja! Ejja, tuwa, mara, tirt, tirt! Oh!

Jien naħseb aħjar jgħidilhom kit għax peress li l-ewwel darba. X'taħseb? Gosta vera.
Hija l-injection, l-injection dik, l-injection. Lesta.
Ħadu l-virus lest. Tistgħu ma tajdi xejn.

Għaraw kemmu sabiħ. Eh, eżatt. U issa ġej xi basil ċek, għara, għara xi sbuħija. Għara naqra, għara xi ċitament. Għaraw skos, għara blekaj. Ħadd. Ara siġra, ara ara moza. Attenti xi mxarra paw. Attenti. Għalem il-ħofra kbirem. Daqsalla fija l-ħofra. Għara kemm hawn silġ. Attenti x'fid-dawra u l-ilma moħħkom Issa moħħkom qed titkissru. Ilabu bil-klaċċ, ilab bil-klaċċ, eżatt. Ilab bil-klaċċ. Lewa, għajt first li. Ah, first ħana ġanti issa. Ej, ej. Ej, le, etna, etna la qoddimi ta' jien. Għalaw l-ilma. Bil-mod. Issa del bicċa ma nitkessux ma m'għandix għax la. Għala xew tassil ċustja. Żgur eh, dam

Eh, mala, mala. Tlajna f'minus 1 ġejjin naqra oħra. 12 degrees palissa. Anka jinta.

Kien li bl-IT. Eleven, eleven degrees. Eee, how nice, madonna. U jdub kollox, u. Somma ta' għaw, għata Ta. 10 Nataw, dak ikun ippakjat hekk. Imma jkun ippakjat ma nċitu b'malaj, eh? Eh, talet no, right. 9 degrees. 9 degrees.

Filli fi sħana.
Mela xi erba' sigħat ilu konnet ninqlew tajjeb, raħa ta' bacon beda ħireġ. U issa waqt it-temperatura kesħa kesħa għax hawn il-pukka. Ah, Għalek. Friza, friza, il-pukka.

Kurra għandek nifs, eh? ħaġa ċatta rridu. Il-losti kif ninżlu.

Aħna l-lum il-ġurnata ħanejdu hekk għamilnija, għadna kif wasalna lura, Tlajna ġirja sa fuq l-Etna, tajjeb, qgħadna nitbellħu naqra hemmhekk peress li ma kenniex xebgħa, ġejna u rġajna tlajna hemm. Issa xawer tajba, taħraq hekk ara. Nagħmlu naqra rendikont hekk. X'taħseb Keith bħala l-ewwel darba hekk? Jien naf nies li qed jarawna jgħidu isma' jiena nixtieq immur jew m'għandix ma' min immur jew idea tajba. Ma għadniex niġru fis-sens intellqu, però rajna pajżaġġi sbieħ naħseb jiena, esperjenzajna naqra muntanja, naqgħa silġ, għadna nipprovaw nagħmlu naqgħa lake, naqgħa baħħar, ħa nieħdu li nistgħu minnha dal-weekend. Ma nafx, hekk qed jiena naqra point of view tiegħek għal persuna li isma' marret, ħa ngħidu hekk, l-ewwel avventura tagħha hekk overland. Jien dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bil-mutur, jiġifieri ġo pajjiż differenti. Ħa ngħidlek vera ħadt pjaċir tal-ġenn, jiġifieri kienet ħolma. Kienet ħolma. Ciao, ciao, buona sera. Kienet ħolma letteralment għax waħda mill-isbaħ holidays li qatt għamilt għax Inspjegabbli.
Ma tarax, ma tarax pajjiż ieħor meta suq karozza bħal meta taraħ b'mutur. Anki t-toroq Malta kif nafu. M'għandniex it-toroq kif inhom hawnhekk. Sewwa limitati ħafna.
Għandek iċ-ċokon, għandek hawnhekk tista' tella' ċertu speed, hawnhekk għandek it-toroq sora ta' nies, għandek veduti tal-bliħ u rajna l-Etna bis-silġ. Azza Madonna kemm hu sabiħ. Ħadt pjaċir. Onestament, ġifieri il-planning perfett. Prosa pukka. Rajna l-pukka fis-silġ, tlajna letna, issa jiena tlajt letna naħseb tlajt xi tliet darbiet. Imma qatt ma rajtu hekk, eh, bħal ma rajtu llum. Kien sabiħ, kien sabiħ.
Kien il-bart imma ma kienx dak il-bart li ngħidlu jiena li tifriża. Six kemm għadna li kienet? Six. U tibda tħossu il-temperatura gradually li tibda tiela, jek minn 15. Minn dolodu li konna xi 30 ġejna għasra. Għal six hemm diskrepanza qawwija. Big bench kien hemm ħafna sħab. Ħafna, ħafna. Kont ħammut hemmhekk. Eżatt, eżatt. Ħammut.
Kiet ħallejni ħesfel, aw. Baqa' isfel id-digital imprint. Le, jiena jiena l-mutur tiegħi mhuwiex. Kienet ma kinitx idea tajba għax kienet imkissra mkissra fil-verità. Il-mutur ta' Keith ma mhux ideali tlu dik it-tela. Anke t-tyres tiegħi mhumiex. Le, u anke

Soltu noqgħod nisma' diski.
Issa d darba smajt li li neqret. Eh, ma ma kompanija tal-ġen. Instructions.
Eh, eh, ma gajdu, tajja, po. Muxet. Eżattu. Jien naħseb li dik importanti li Leave no man behind, jena nemmen ħafna bija. L-inti ġejna bħala grupp, bħala tejmu, ninżlu bħala tejmu. Laħat pjaċir, il-planning kien tal-ġen, veduti ta' planning, guys. Pokko, oh, għadni, oh, għadni, għak proset, jgħat għana ġaw nsemmu, ħajja. Għara, il-pokka għamel naqra planning ta' kiesaħ,

Oh. Ġurnata jgħelet fuq l-ingwanti. Ġurnata għamel jgħelet fuq l-ingwanti. Jien naħseb illi anki l-affarijiet li t-tella miegħek tittoqgħod attent xi tella, tittara li għandek equipment. Eh, lista tajba u titqassam ukoll forsi bejn dak li jkun ukoll ċertu affarijiet biex ma jkollokx affarijiet ekstra u toqgħod ekstra. U kulħadd jgħin il xulxin. Per eżempju, jena ma kellix, ma kellix il-basktijiet. Xtrajt il-basktijiet tal-Honda l-oriġinali u vera l-qalbi, immens għal-qalbi, għanajdlek it-tank bek u l-basketta wara. Black hole dak il-basketta wara, ostja kem tfajtlu mbarazz. Ta' Mary Poppins. Mary Poppins.
Min kollox tfajtlu, ġviri, u tfajtlu affarijiet li huma essenzjali u neċessarji, ma ġibċej zejjed li ġibt kollox u zajt. Ma konna jomej jew mhux ħad toqgħod ittella x'xeba. Bil-ġija bħalma minna la ġejna. Importanti. Per eżempju jiena ma ġib żarbun, jiena għadni biż-żarbun tal-motur għal filgħaxija. Kollox isma' tħalli kollox. Fimt, per eżempju r-rain jacket u l-pants huma naqra żgħira żgħira bulky, naħseb l-ikbar oġġett li kelli fil-basket. Fimt? U l-itqal. U li tqal. U li vera, vera. Għax spazju imma always be prepared tilaba sejn. Dejjem. Dek ix-xita mbagħad jufħeditu.
Oħra. Eh, insomma, issa ġejna hawnhekk għand Mauro bed and breakfast and relax jew xi ma nofx. X'isima? Mauro Home. Mauro Home. Mauro Home. Mauro Home. Ħadna, insomma, tafu, ġena minn jisegwi l-videos tiegħi dej, ħafna midrabi għaw niġi. Ehm, ħadna xawer jahra, kena bżonna, jena kurra kena bżonna, ehm, xarrabna. Isma, da ma jafx issa tajjeb, tajnilu naqra ful jena u l-pokka u naqbizelli, tajjeb, kienu tajjeb, tajjeb. U meta konna fuq, Meta tlajna l-pankin hemmhekk hemm fuq, kien hemm wieħed ġie jtina l-larinġ u qalilna dan il-larinġ tal-ħajja. Takom tliet larinġiet.
U tliet larinġiet kollha differenti kienu, ġifieri waħda salum il-larinġ, waħda bid-demm ħelwa u l-oħra kellha Tiegħi inserta toma partikolari. Issa kienet. Issa toma ta' mbit kella believe it or not, toma ta' mbit minn dak tal-karaffa tal-qamel ngħidlu jien, imma kella toma partikolari, ġifieri eh, starter ħadnieh. Issa main course. Manġare.
Ċaqna. Għal għada nkomplu. Għajdilhom ċaw, kif ħammur. Ċaw. Ħanarkom fir-restaurant, ħanarkom sa niklu. Ċaw.

Fil-verità nippreferih mat-taljata to be honest jiena ma' biċċa beef, iva, iva, iva, imma isma' la jedd fil-platt nippruvawh. Ma nitilfu xejn.
Ismagħni, ħa nkomplu aħna. Ta, ħa nieklu għax għandna l-ġuħ, ma kilna xejn inna minn dalgħodu. Mela, peress li ma kilna xejn issa,

Mhux għalija imma għalikom. L-inħir.
Ġibt il- L-inħir. Ġibt il-daw.
Nispera li hija. Jien naħseb, ħanajlek. Ħanorqdu laqda tajba. Jiena naħseb. Għal ħankunu għajjini. Tinżlu Malta.
U wara kemm il-lek tajt għax inti tonħor. Għax kulħadd jgħid il-kurra. Naħseb ħadd isimgħu lili. U ħadd inżlu isfel għalla Malta. U tajdu l-alla kejt. Però jiena isma'.
Jien isni trakter.
Telaw.
Sibli kamra waħda please, ma. Eh, telaw nies miegħi eh, ħafna jistgħu ħallu l-kummenti kollha hemmhekk li inqum u ġili nsibhom bil-kutrek kisom raw xi xitan. Mhux biċċaj. Jenna xi demonju. Inti l-lejla oh, ħaċċempel il-mawx ħajlu ġib li eżorċista. Eżatt, u jgħidu li jgħidu li jiena bżajt li ħatmu li fqajt kull maw. Eh. Barra fuq il-mejda bibis Gelitti waħdi. Jiena, jiena riqt għakes, jisimgħuni nonħor inkun rieqed, tarhom iċċassat ilejja. Dax l-ostja li jagħmel. Mela hekk ħa nsibkom iċċassat ilejja. Kompli. Jemmnu li eċitament.

Kellna laqgħa banda, jien ma smajt xejn, eh? Għax jiena xrajt it-tappijiet. Le, le, żomm, żomm, żomm. Għax kellna laqgħa banda, aħna kellna laqgħa banda. Eħe, le, le, naf, naf. Imma jien smajt li inti wkoll, eh? Ejju, ejju, imma aħna kellna banda għax dalgħodu fil-ħamsa ta' filgħodu int. Isek. Isni li Orkestra Nazzjonali. Mela, qed jien- Kont. qed jinħ- qed jinħeba l-pukka. Jien ma smajtux, to be honest. Mela, Jien ma smajt l-ebda minnhom, jiġifieri jekk Keith qallu li Corr qal li naħar Keith. Jien ma smajthux jien għax rajt l-earpids, hawn l-airplugs. Jien għalija mhux ta' b'xejn qagħam maħnuq tajjeb biex inkun onest. Jien? Jien mhux dejjem maħnuq. Għalhekk.
Imma qgħadna tajjeb, kulħadd raqad lejl sħiħ.

Is-CB lest ukoll, araħ mgħobbi wkoll. Id-direzzjoni hi Mawrazzo Lake. Ngħidu ċaw il Mawro u narawh f'xahar u nofs ieħor. Tlaqna.

Okej.
Eh, x'taħseb fuqha? Għalli isma' li anke jekk timxi bil-mod ħafna għalli sa fejn tasal tasal. U li taħseb kif. Ma ħan iċċekkja, ħan iċċekkja, ħan iċċekkja. Ejja bl-iskossi anka dak jimxili. Imma unnu bil-wifqa, Drake ta' qoddim, għal xu biz Drake ta' qoddim. Ta' wara nħu. Ta' wara, jekk kun fuq il-footpad inti tmissu naqra biz. U le, easy, ejja. Le, le, easy. Meta tqumlu kif tħossu? Aħjar. U x'vera, naħseb ngħidlu. Ħadd tbidli biċċa?
Mela, le għaddejja, għaddejja, għaddejja. Tlaqna.

X'taħseb pukka? Ġermen provajt xi darba. Biċċa off-road.
U off-road mhux ħażin. Ejja, eh? qed xi darba ħnieħdok żgur xorta.

Nice ta' vera. Naraw naqra nizu zaħdeja hekk ara. Ej! Naraw naqra. X'veduta. Lek sabiħa ħafna. Qed jil ah, ah, Mela ħnaqdu l-ħut, ġis. Mela ntfajt nistat.
mela. Sewa tagħmel, lew, sewa tagħmel, mela. Aqbad stat. Mhux imiss da. Mhux imiss?

U l-kurra ma nafx xejn mar. Għanna ma sibx xi ħadd u nsaqsih fej. Aw xi ħadd fuq il-banka wara nsaqsih. Eh, Skuża, sinjore. Eh, sono sono eh, non so dove il posto. A Malta prego? Dila.
Al mare?
Si.
Ok, grazie, ciao. Ti kellek raġun, eh? Wow, wow, ti. U għarja friska tal-ġen. Ti ti tispeċini ma tħalġ, li kellek raġun ma titħolx, dak il-mutur ma titħolx. Skur, ma konx titħol. Eh, naħseb laqas ku kien kapaċi fl-offroad ma kien jitħol dak il-mutur. Mux ideali, mux ideali. Huma bellezza, eh? Hawn fejn ngħix jien, inħobb in-natura.

Nispera li jaċċettana, eh? Jalla. Jalla, daqsa kif pakjat. Nof komen bil-mod għazzraga, eh? Jalla, għadhom ġejn il-nisaw. Oh.

X'taħseb? Le, ngħidu hemmhekk hemm minna fuq il-mejda ħan barra. Ħan barra hemm l-wejjed. Aħjar barra propjament. Jiena kitfa. Taħseb? Le, mawx kixen, għaw mawx sħana kurra. Yes, good. Għal-mus. Inti fuq kol jom, għamiltu?

Eh, ovvjament biex tħanna off-road u jirel dan nidna l-ħin. Lejna l-ħin. Lejna l-ħin. Un basta kem ġejna l-kenna sija minn minn marot se nibsaw sija u nof. Sija u 8 minuti kienet. 8 minuti u kienet bellezza, eh, jom jom jom jom. Pero għawek ġejna, sumbat marru kon fi parkejna barra, restorant tal-ġen. Għadna ma kilniex, pero sa kita ra, għandu bżon il-laħam. Ġu ebla. Ġej, ġej, ġej. Essa naru kom li kella l-waqt. Ċaħġa viċin ħatkun.

Malta ta' Malta għalina. Malta. Ħaniklu ta' ħaniklu, ċaw!
X'taħseb pukka? Għadditinna. Għadditinna. Wasalna issa fuq il-vapur. Għamilna naqra kilometri llum. Llum tlaqna drejnjati, bla saħħa. Iva, iva. Però ħadna pjaċir. Ħadna ħafna pjaċir. Ħadna ħafna pjaċir. Il-kit tajnih xi jagħmel? Tajnih sawwatni l-kit. Il-kit tajnih naqra l-essens tajbin issa qed jirabbi l-qoxra. Issa ntelaq, intelaq issa. Issa ntelaq. Qed jintelaq, qed jintelaq. Ehm, illum għamilna kważi 202 km fi 3 hours. Eh, kena u iktar kilometri. Eh, le, dik fl-axħar. Eh, illum biss, illum biss dak kena 3 sigħat li rridu nizdu minn Floresta għax morna niklu Villa Ribot. Iżda nizdu minn Floresta dritt għal Katamalana, għal Agus Express. Għax provajna namlu kollox, u naqra off-road, u naqra kollox.
Kif rajtu fil-video, provajna kollox. Xmara, silġ. Kollox. Awtostrada, muntanji, kollox. Kollox. Kesħa sħana tremenda. Pero vero kienet tajba. Jiena għalija. Bellezza.
Għada ma nidħol xogħol u neħla wik. Lejna, għala mal-tempat issa kbira u l-vapur ma jaħdux raġaw ninżlu. Jidinna erġgħu għodu lejli, ħola. Pero titteremetti.
Eżatt. U kol din keċċina. Eżatt. Issa ħanoħdu issa. U l-toroq kollha kienu bellezza, eh? Bellezza, bellezza.
Bis-saħħa tiegħi.
Bis-saħħa tiegħek, eħe. Ehm, jien għamilt, ehm, mhux proud li ngħid, imma għamilt running jien vera mhux tajjeb, tal-mutur tajjeb, però qiegħed għalhekk. Issa, naqra żgħira fuq is-sena ngħidu naqa' fuq il-mutur tagħna wkoll naqa' żgħira, kemm fil-qasor, għax ngħidlek, trejnija tiegħi jien. U għada xogħol aħna. Da li ta' quddiem, nasa nagħmlu l kominu, ma jnaw da xogħol. Il-iskambri l-edukati, tajdu li kull video tajtek imma fucking fan bike. Li ħajbi għada.
Issa, l-lum kif rajtu fil-video, għax rajtu fil-video, rajtu fil-video diġa, tħanna off-road, Jien ma x'ħa jagħmilha off road, għad jismu scrambler it's a marketing marketing strategy mhux off mhux mhux scrambler mhux vera. Mhuwiex għall off road però. Le le u mhux għal green laning ħa ngħidu green laning. Le le mhux off roader le. Imma jihhandilja easy jiena mill-ewwel indunajt x'improvajtu biċ-ċ. Eżatt. L-ewwel pruvaħ nagħha l-kurra. meta tlajna, meta tlajna l-Big Bench, kif qed kif rajtu, da kollu rajtu, da li qed ngħidilkom. U mbagħad ħanna il-Mawla Zolejk eh, u bil-kuraġġ tal-kurra I achieve what I was dreaming for a long time. Eh, u vera happy for it, vera proud, tejn nifsi. Ilu 50 sena jishtiq jagħmel u għamilha. Għamilha. U l-scrambler, u l-scrambler tani konfidenza kbira. Eh, Ġifieri tajjeb. Inti il-ġibi?

sigaretti, kafe, mġej bejn manka dal Pero l-ġibit għajtu xie għamil, sija naqas ilċ, sija naqra ġebel, eh, tajn, għalekkiet. Ta' fenti? Power wash kbir.
Eh, għamil, għamil xolu. Issa il-kit jistajd naqra l-motor tijaw eh, kif kif ħassu mbagħad x'in talaq naqra u su qabad naqra l-post hekk u t-toroq Isma', għall-ewwel darba. Għall-ewwel darba, mar tajjeb ħafna.
Mela, mela, tajjeb ħafna. Għall-ewwel darba li tlajt Sqallija, għax jien niftakar l-ewwel darba li tlajt, ma kontx kif kien issa, kont ħafna iktar iebes fuq il-mutur, ħafna. U ma niftakarx biex tlajt. Bil-Vespa kont tlajt jien, b'Vespa. Xi Vespa 300 kont tlajt, jekk mhux se niżball, mhux se niżball. Imma kont ħafna iktar iebes. Imma l-ewwel darba Keith huwa honest opinion, mhux għax qiegħed quddiemna u hekk. Mar tajjeb ħafna. Jiġifieri allura żgħar.
Għall-bidu kulħadd ikun dik in-naqra isma' ma tafx x'inhu ġej. Ma tafx x'inhu ġej. Għalik x'hemm. Il-mutur li ma tafux. Mela, mela, mela.
Imma hawn, hawn, hawn tieħu. Ovvjament aħna Malta ma nisperjawhom, ma nisperjawhom. We don't experience the twisties. Aħna Malta, allura hawnhekk tesperjenzahom. Aħna twisties nikluhom biss Malta. Nikluhom biss.
Issa, ħa jkellem konna akid. u jtikom l-esperjenza tiegħu ta' dawn il-jumejn ta' kollox, jiġifieri anke tar-restaurants, ta' l-esperjenza kollha mill-viżjoni tiegħu. Ma jekk ħa ngħaddu lura Michael mhux ħa noqogħdu naqtgħu tajjeb. Le, le, le. Ħa nifrankalek l-editing.
Tajjeb, thank you ħafna. Fidejk, Keith. Mhux se nsaqsuk xejn. All right.
Le, jiena għaddejt jumejn tal-ġenn Vera ħadt gost, kienet esperjenza sabiħa, kienet ovvjament l-ewwel l-ewwel esperjenza tiegħi bil-motor sqallija, ovvjament twisties u hekk kif qal Vince. Jiena ma tipo qatt ma esperjenzajthom Malta u aħna Malta m'għandniex minn dawn l-affarijiet. U anki l-performance tal-motor tiegħi jien għandi l-Honda CB 650R. L-ewwel nett huwa naked bike allura tipo anki tella' ċertu speed ir-riħ kollu ġo fik. Bdejt nistħajjilni Ta' never ending story x'ismu Atreju fuq id-dragun. Jimxi mixi tal-blieh u għax jimxi jimxi sabiħ u handling tiegħu tal-ġenn komdu bħala motur. U mhux hekk u mhux hekk għandu ovvjament u eh gradually u gradually. Mhux hekk? Eh, ma l-bqija ġifieri ħadd gost, esperjenza sabiħa tlajna fuq letna, kumpanija tal-ġennu, femmina mhux għax wiċċkom ġifieri ma laqskom ħuti. No pjaċir ħafna vera qbilna ġifieri. Għadna ngħidu kelma wkoll għandi ħalqi fuq ġewwa mikul għax ovvjament il-ħelmit eh, eh, tipo eh, naħare naħare
Jien ma nafx li nħart, però, però beżżajtuni fuq il-kurra. Però ħa ngħidlek impressjonajtni inti, għax inti tonħor. Kurra, ma smajtux inqas jieħu nifs jien.
Forsi kont qiegħed b'xi sleep apnea, jiena kont qed immut. Le, le, inti, inti lanqas biss ħadt nifs. Għalhekk. Imma l-bqija qgħad komdu għand Mawro tal-Ġenn u post sabiħ u huma n-nies ta' vera għamlulna l-breakfast. Speċjalment lilkom, mhux hekk? Jiena, jien bajt biss niekol breakfast, kilt minn bajdiet. Festa tal-laħam għax anki issa fejn monna kienna naqra laħam tal-Ġenn għax naħseb l-itjeb bixtej laħam li kienna hawnhekk hu fejn monna ma nafx x'ismu Villa Reebot. Post sabiħ, parking tal-ġenn, m'kellniex inkwiet. Le, overall, jien għalija full marks. Full marks, l-organizzazzjoni perfetta, ġifieri kollox mar kif suppost. Monna postijiet sbieħ jiena ma stajx nidħol għax il-mutur tiegħi mhux qiegħed għal dak it-tip ta' ta' terrejn allura anke t-tajer sejmu mhux mhux qegħdin ma rridx nissogra u għan mutur tiegħi tqilu ma rridx nissogra waqgħu. Jiena naqra ħajtek naqa' fissat ukoll u ma nkunx irrid nagħmel ħsara u ħsara ma rridx weġġa ma rridx nfott il-gost ta' ħaddieħor. Allora la mhuwiex kapaċi le l-gost tiegħi żgur. Ngħidlek kieku Alla ħares qatt waqqajtu l-mutur kont kont nitlef il-gost kollu. Imma mar kollox sew, perfett, ġifieri vera ħadd gost, ġifieri full marks. Nissuġġeriha għal kulħadd ġifieri. U l-organizzazzjoni tagħhom kif kienet, kif pjanawha r-rotot u hekk. Rajna naqa' veduti vera sbieħ, ħaqna daħqa għax anke bid-drone il-pukka ma rridx jinżillu d-drone għax spiċċajna kellna nagħmluha. Mela, mela ta' MacGyver għamilniha jiena u l-Korra, jiġifieri qabad tavla minn Malett, poġġa t-tavla hekk u da-drone niżel fuq it-tavla, tavla twila jiġifieri, Għadna gost, kienet tajba. Kienet tajba. Proset ħafna. Thank you, guys. Thank you. Għax vera, vera. Għadna pjaċir mi għabu. Tal-ġenne ġifiri.
Għaddimna, għadna pjaċir. Le, għara, jenħagġa wahda bisħanajt. Li meta t-mur ma xaħtiħor, specialment ikun organizza ħaddieħor importanti. Li tħalli fidejhom, ma toqgħodx tindaħal, Inti you just follow, you just follow, jien hekk għamilt, jiena ma nħobbx noqgħod nimponi u dak. Jien anke li kieku morna niklu ġo restaurants fejn kien iservi l-pizza, ovvjament jien ma kontx ħa niekol, ma ma kontx ħa ngħidilhom isma', le, hawnhekk jiena ma ma rridx niġi għax jiena ma nikolx dawk l-affarijiet. You just follow with the flow, you just go with the flow, hekk sabiħ. Jekk tħobb pjaċir taqbel. Kienet wertit. Mhux biċċajt qed ngħidlek jiena sa sifirt fuq li sifirt ġej dejjem bil-karozza. U għamilna massakru ta' nemus u nsetti. Jiena accidentally jien qtil tasfur.

U r-Ragusa Express tajjeb ukoll, tal-ġenn, jiġifieri l-muturi qegħdin komdi marbutin sejf, m'iniex inkwiet. Qegħdin komdi aħna hawnhekk fuq mejda, jiġifieri kif qed tarawna fuq is-siġġijiet. Tal-ġenn hu. Proset, proset guys. Mela, Lallu diċ-ċajta. Ġimgħa d-dieħla nerġgħu. Nistgħux.
L-aħħar ħaġa, biex ma noħdulkomx ħin, importanti, iffollowjaw il-page tagħna Bejn Saqajna Bejn Saqajna kemm fuq TikTok, kemm fuq Facebook, kemm fuq Instagram u l-iktar importanti, YouTube. Alright, dak l-iktar importanti tagħna. Le, importanti hi subscribe. U lajkjaw u xxerjaw, alright? U subscribe. Tkunu qed tgħinuna u aħna ntukom naqra content għax inti dejjem xejn jgħidilhom bukka. Mhux qed tħallsu xejn intom.
Eżatt. U aħna qed intukom pjaċir u ideat. Eżatt. Ideat. Eżatt. Ideat u pariri. Ħalli u iktar ma tagħmlu subscribe aħna għandna ħafna proġetti ġo moħħna. Issa iktar ma tgħamlu subscribe aħna tkun iktar boost biex dawn il-proġetti nagħmluhom. Mhux hekk? Jekk mhux se tikkooperaw intom. Ħa naqtaw qalbna aħna. Naqtaw naqa lura.
Naqtaw naqa lura. Għalli ma ħalli xin jaqta lura, ta' bil-ferita l-bukka, ma insomma. Imma, imma, di li jgħidu li tkollok account fuq Facebook, fuq YouTube, mux vera, tkollok account fuq il-Gmail. Daqsek.
Daqsek, iġi account fuq Gmail. Għandek xafej tamil content? Le, le, mandek xafej inti tamil kollok account. Jow channel. Sorry, kollok channel, sorry. Fuq YouTube inti tagħmel il-videos biex tagħmel subscribes, le dik mhux mhix is-sewwa. Inti tkollok L-aktar ħaġa importanti hija Eżatt. xi l-algorithm qed jaħdem. Daqshekk, eżatt, kif qed jgħid Keith, hekk inti qed tisimgħu naħseb qed tisimgħu int, imma hekk jiġifieri. Hawnhekk bdejna. Mhux hekk? Eżatt. Jiġifieri intom hekk iktar ma ma tixxerjawh u ma tillajkjaw u tikkummentaw fuq il-videos, il-YouTube jinduna u jibda iktar imexxi l-videos tagħna u lilna tina boost. Eżatt. U jekk ma tagħmluhiex, il-pukka ħa joħdilkom raskom. Le, hekk ma hekk ma tagħmluhiex qed taħdanna mhux tgħandiha.